Язмышлар ярында.
Имин кичләр булсын. Язмышлар ярында тапшыруын башлыйбыз. Тапшыру сездән килгән хатлар буенча төзелә. Һәм бу тапшыруда нинди генә язмышлар белән очрашмадык та, нинди генә кешеләр белән танышмадык без. Әйе, язмышлар төрле. Ләкин кешелек дөньясы бер төсле. Ягъни барыбыз да бер төрле юл белән туабыз да, китәбез дә. Һәрберебез кемгәдер бала, кем өчендер ата-ана. Ләкин әлеге ике буын арасында һәрвакыт азмы-күпме аңлашылмаучанлык кала. Бүгенге хат авторда бердән-бер кызы белән булган аңлашылмаучанлыктан гаҗиз булып безгә хат язган. Бергәләп укыйк.
Тапшырылмаган хатлар.
Мин үземнең ялгышларымны аңлыйм да, аңламыйм да шикелле. Әйе. Баланың холкы ата-ананың тәрбиясенә бәйле. Минем кызым бүген миңа каршы икән, димәк, гаеп миндә. Шулай да тыңлап карагыз әле. Чөнки мин үзем язмышлар ярындагы Хатларны тыңлаганнан соң, үзем өчен гыйбрәт алам һәм ситуацияне аек акыл белән бәяли алам, чөнки читтән яхшырак күренә, яхшырак аңлашыла. Мин Уфа шәһәрендә туып үскән кеше. Гаиләдә бердән бер бала булганлыктан юклык күрмәдем мин. Әтием генә кызганычка каршы миңа 15 яшь тулгач үлеп китте. Ә җитәкче урында эшләүче әнием минем өчен барсын да булдырды. Югары белем алдым. Шунда курсташым белән мөнәсәбәтләр туды да инде. Ул гел бишлегә генә укып, институтны кызыл диплом белән тәмамлады. Әлбәттә, миңа да ярдәм итте. Әллә шуңа күрә, әллә инде яшьлек хисләре көчле булганга, күзләр томаланган. Мин аңа кияүгә чыктым. Яхшы укыса да, тормыш итә белмәде ул. Бөтен белгәне китаплар иде аның. Һаман нинди дә булса, ачыш өстендә эшләде. Бөтен хезмәт хакын шуңа тотып бетерә иде. Ә инде гаиләгә нәрсә дә булса алып кайту дигән нәрсә аңа бөтенләй ятмый, ят иде. Шуңа күрә кызыбыз туып, 5 яшь тулуга без аерылыштык та. Әни алып биргән фатирдан ирем китапларын төяп чыгып китте. Чөнки 6 ел яшәү дәверендә өйгә җиһаз түгел колак талып кайткан кеше түгел иде ул. Әйтеп үткәнемчә, бөтен уе зур ачыш ясау һәм танылу иде аның. Бер урында эшендә дә озак эшли алмады. Миңа нагрузка ярамый дип, һәр эштән гаеп табып китә торды. Заманалар үзгәргән чор иде. Әни лаеклы ялга чыкты. Ә минем табиб кеше буларак хезмәт хакым шулай ук әллә нәрсәгә җитми. Уйландым, уйландым да, фатирны сатып, кызымны әнигә калдырып, Себер якларына киттем. Анда кияүгә чыктым, төпләнеп калдым. Ләкин безнең уртак балабыз булмады. Ирем бик әйбәт кеше. Кызымны алып киләс идем. Әнием генә күз яшьләре белән елап ялварды. Ялгызымны калдырмагыз. Үзем үстерәм кызыңны диде. Аннан Себер климаты бала өчен яхшылардан түгел, шулай ук яшәү шартлары да. Һәм мин ризалаштым. Кызым нәни үстерде. Ә мин үзем дә сизмәстән акча эшләүче машинага әйләнгәнмен. Кечкенә булса да үз бизнесыбызны булдыра алдык. Уфа белән Себер арасында хатлар һәм конверт белән акчалар йөреп торды. Кызым кимлек күрмәсен өчен барсын да булдырдым. Берәүдә дә булмаган уенчыклар дисеңме, кием салым, бар да бар. Алар әни белән ике бүлмәле фатирда яшиләр иде. Шәһәр үзәгеннән өч бүлмәле зур фатир алып, евро ремонт ясап, җиһаз белән тутырып бирдек. Институтта укыттык. Кызыма 20 яшь тулгач, яхшы булмаса да, машина бүләк иттек. Әни картайды. Аллага шөкер, кызым аны тәрбияләп күмде. Мин генә һаман читтә кала бирдем. Әлбәттә, кызым әбисенең үлемен бик тә авыр кичерде. Ә мин үземнең ана кеше икәнлегемне, бала белән ничек уртак тел табарга икәнлеген бөтенләй дә белмәгәнемне аңладым. Мин кызым өчен чит ят кешегә әйләнеп калганмын. Бер-беребезне аңлаша алмыйча очрашкан саен тавыш чыга торды. Ирем дә кызым белән сүзгә килгәч, без чудовище үстергәнбез икән диде. Әни үлеменнән соң тормыш үзгәрде. Кызым белән аралар бозылды. Бизнесыбыз тукталды. Озак та үтмәстән ирем үлеп китте. Мин Себердәге йортны сатып Чаллыга кайтып төпләндем. Чөнки ирем Чаллы кешесе иде. Ә кызым Уфада Аңа инде 28 яшь тулды. Кияүгә чыгарга ашыкмый. Һәм ул көннәрнең бер көнендә үзенең әтисен эзләп тапкан. Әтисе өйләнгән, хатыны ике үсмер баласы белән бер бүлмәле фатирда яшәп яталар ди. Һаман да шул китаплар, интернет дөньясында яши икән. Ярый, аларның үз тормышы. Бөтен нәрсәне дә чыннан да акча аша гына бәяләп булмый торгандыр. Һәр кеше үзе теләгәнчә яши. Шулай да кызым кечкенә чакта бер тин алимент бирмәгән ата бүген кызымны миңа каршы котырта. Ниндидер секта вәкиле сөйли торган сүзләр белән аның аңын томалый. Зур ачыш ясаячакмын дигәч, кызым аңа кассада җыелган акчасын бүлеп биргән. Чөнки мин җибәргән акчаларның артыгын әни кассага җыеп барган булган. Әтинең фәнни эшләр өчен кызганыч түгел диде кызым. Мин Себергә китеп, сәламәтлегемне бетереп, эшләп алган акчалар иде бит ул. Ләкин тагын тавышландык. Ә әтисе, әниең акчадан башканы белмәде инде тормышта. Ул тормышның асылын аңлый торган кеше булмады дип кызымны котыртып куйган. Бу хәлгә бер елга якын вакыт үтте. Кызым белән аралар җайлана башлаган иде инде. Инде башына тагын бер уй килгән. Монысы белән һич кенә дә килешә алмыйм. Әйтеп үткәнемчә, әти белән әнидән калган фатирны сатып, Үзем өстәп Уфаның үзәгеннән зур метражлы өч бүлмәле фатир алып, аны баштан аяк ясаган җиһазлар белән тутырган идек. Ул кызым һәм минем исемемдә. Әни үлгәч, аның өлеше миңа да калды. Ә хәзер кызым башка сыймаслык сүзләр сөйли. Әти хатыны ике баласы белән бер бүлмәдә интегә. Мин бер үзем өч бүлмәдә яшим ди. Алмашам мин аны. Миңа пока бер бүлмәдә җитә. Ә соңрак үземә өстәп тагын алырмын әле. Чөнки минем эш урыныма әтинең фатиры якынрак ди. Синең ни хакың бар дим, әбиең белән бабаң һәм мин алган фатирда. 25 ел элек аерылган иремне яңа гаиләсе белән ничек итеп шул йортка китереп утыртыйм мин? Елый-елый аңлатам аңламый. Миңа әти жалко. Ул бит чит кеше түгел ди. Ни булган? Яшәсеннәр дия. Һич чыгу вакытлыча гына дип сөйли башлады хәзер. Әтисенә шалтыраткан идем дә. Бу аның үз фикере, аның үз выборы. Мин мәҗбүр итмим. Ул инде зур кеше, үзе хәл итсен дип телефонны куйды. Түзмәдем. Уфага китеп яши башладым. Кызым һаман да үзенчә сөйли. Һәм инде минем фатирны саклап калу ниятеннән килгәнемне аңлагач, өйдә зур тавыш чыкты. Ул ай буена өйгә кайтмады. Аннары сугышыр дәрәҗәгә җиттек без аның белән. Нинди генә сүзләр әйтмәде ул. Ул мине шул кадәр чит итә һәм күрә алмый. Мөгаен кечкенә вакытта ташлап китүемне кичермидер. Алай дисәң, әтисе дә бөтенләй үк ташлады бит аны. Үскәнен дә күрмәде, ярдәм дә итмәде. Бу очракта да мине гаепли. Син мине әтисез калдырдың. Сиңа күп күп кирәк булганга күрә син әти белән аерылыштың һәм мин ятимлектә үстем дип кычкыра. Кызым, әтиеңне фатирлы итәсең килә икән, Үзең эшләп ал да бүләк ит, бер сүзем дә юк, дигәннән соң, йөземә ачкыч белән атып чыгып китте. Шуннан соң инде бер ай буе дәшмәдек. Ә мин кабат Чаллыга кайтып киттем. Башта фатирны сатып, минем өлешемне бир дип талады. Ризалашмагач, үз исеменә кредит алып, әтисенә ике бүлмәле фатир эзләгәнен ишеттем. Инде бөтен йөрәгем бетте. Нишли бу бала? Кая ояты бу атаның? Бер нәрсә аңламыйм. Неужели мин хаксыз? Сез нәрсә диярсез? Әле кичә генә кызым белән телефоннан сөйләштек. Мин үлгәч, сиңа Уфадагы да, Чаллыдагы фатирда кала бит кызым дим. Не дождусь, наверное, дип үзәгемне өзде. Нәкъ әтисе сүзләрен сөйли. Башкаларга ярдәм итәргә, бүлешергә кирәк. Үзең рәхәттә яшәп, якының интегә икән, димәк, бу синең гаебең дигән сүз ди. Кызым, безгә кем генә ярдәм итте соң дим. Дөнья шуңа ямьсез ул. Кеше үзе ярдәм итми, башкалардан көтә. Синең кебек акча кортлары җәмгыятьне боза, диде миңа. Мин бала тапмыйм. Аңа җылы бирә алмаячакмын, чөнки мин синнән аны күреп үсмәдем, диде. Әйтерсең лә кызым җир кешесе түгел. Нишләргә? Мин аны бөтенләйгә югалтудан куркам. Минем аннан башка кешем дә юк. Ә аны йөгәнләп булмый. Миңа калса, мин инде Соңга калдым. Менә шунда иштәлектәге хат килде безгә. Һәм инде ана белән бала, ата белән бала арасындагы мөнәсәбәтләр хакында Байтак кына хатлар җыелды. Без әле бу теманы алдагы тапшыруларда да дәвам итәчәкбез һәм э, шулай ук психолог белән дә аралашу мизгелләре булачак. Ә бүген, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сездән шалтыраулар кабул итәбез. Хәзер үк 54 89 21 телефонына шалтырата аласыз, чөнки әлеге хат авторы безне тыңлый, сездән киңәшләр көтә. Ә инде бу хакта сөйләшүне алдагы тапшыруларда дәвам итәчәкбез һәм фәнни яктан якын килеп карарбыз. Димәк, 54 89 21 безнең телефоныбыз.

Алло, тыңлыйбыз сезне, исәнмесез? Ну, менә минем уемча инде э, әнисенә инде кыз янына кайтып, Уфага кайтып, ничек тә араларны якынлаштырырга дип уйлыйм мин. Үзе бит э, Чаллыда яши, кыз тегендә, әтисе белән часто күрешә, әнисе белән часто күрешмәй. Ну, минем уем буенча инде шулай дип уйлыйм мин. Ничек тә якын кызга бала кырында якынрак торып инде, частрак аралашып, Баланы күндерергә дип әйтүем инде, аңлатырга әкрен генә. Ә әтисе белән ничегрәк соң аларның араларын? Ә Сез менә бу фатирны әтигә бүлеп бирү хакында фикерегез ничегрәк? Сез риза булыр идегезме аның урынында булсагыз? Ну, ул бит аны үстермәгән, булышмаган. Мин риза булмас идем. Мгм. Сездә дә шушы ук проблема килеп чыгар иде, әйбит. Ә Кызы ни Әйе. өчендер аңламый. Шуның өчен менә әнисе белән якынрак килеп, Әнисенә якынрак килеп инде, бала кырына якынрак килеп инде, әкрен генә аңлатып, балага сеңдереп, дип уйлыйм инде мин. Ә соңга калмады микән Сандык ханым? Ну, менә ерак арада, ерак ара булгач бит инде сирак. Хаман да суын аралашмый бит. Хаман да аралар ерак, әтисе белән якын. Хаман әтисе белән аралаша, әнисе белән аралаша алмый. Әнисе якында булса, янында булса, көн саен бит бергә сөйләшеп, аңлатып, акрын гына балага, может, аңлар иде, керер иде. Менә беренче киңәш яңгырады. Радио тыңлаучыбыздан тагын да фикерләрегезне җиткерә аласыз. Бәлки инде шуңа ошаш хәлләр булгандыр. Чөнки әйтеп үткәнемчә, ике буын арасында һәр вакыт аңлашылмаучанлык булып тора. Ал исәнмесез. Исәнмесез, хәерле кич. Хәерле кич. Бу барыбер эт янисен юк итмәячәк. Ул аны җибәрергә кирәк эт янына. Соң ул аның белән бит былай да. Ә? Болай да алар бергә. Барыбер әнисенә кайтмаячак ул. Улан гаепли, әтисен ташлаганга. Менә, э, димәк, димәк нишләргә кирәк инде бу ханымга? Ну, шулай булсын, барыбер барсын, әтисе янына бирсен квартирасына. Менә, Менә кенә үтте, аннары кире кайтыр.
Рәхмәт. Менә гади дә аңлашыла да шулай бит. Менә шул вакытта кире кайтачак. Ишеткәнсездер, нинди җөмлә яңгырады. Тагын да фикерләр көтәбез. Хәерле кич тыңлыйбыз сезне. Исәнмесез. Исәннәрмесез.
Менә тыңлап утырдым әле сезнең передачаны.
Минем фикеремчә, боларның Уфада да квартиралары бар, монда да квартиралары бар. Яшь чагында булган инде ялгышулар да, может, өйләнешүләре дөрес булмагандыр, может, аерылышулары дөрес булмагандыр. Әгәр инде кызын үз янында калдырасы килсә, ул хатынга нәрсәгә ике квартира? Сатты мондагысын кит Башкириягә, аерган аерылган акчасын бир, бирсен әтисенә. Ул бала чынлап та может әти дип әйтергә килмры үскәндер.
Чынлап та ул ятимлектә үскән. Нәрсәгә бу ханымга ике квартира?
Димәк, мөнәсәбәтләрне дә хәзер җайлау өчен, э, кызының игътибарын сатып алу өчен, э, алу өчен кабаттан акча кирәк булып чыга, шулай бит? Ну, кирәк ни эшләтәсең? Хәзерге заманда бөтен әйбер дә акчага бәйләнгән бит. Гомер буе ул аны үстергән, э, биреп барган, җиткергән, шулай бит? Ә хәзер менә инде Ул бит әле әти дип әйтергә генә тилмер үсмәгән, әни дип әйтергә дә тилмер үскән. Ул бит әбисе янында үскән. Ул хатынга, ул ханымга Квартира кадерлерәкме, кызы кадерлерәкме? Менә шуны лицемия уйласымые. Рәхмәт, рәхмәт матур фикерегезгә. Күрәсезме? Ни төрле не кадерле фикерләр яңгырый, төрле эчтәлектәге. Тагын ниләр әйтерсез? Үзегезнең үзегезне аның урынына куеп карагыз әле чак кына. Алло. Хәерле кичләр. Хәерле кичләр булсын.
Монда инде эш узган, конечно. Әйе.
Но бу хатын бу квартирасын сатып, ул кызына бөтен акчасын биреп бетерсә дә, аның кызы барыбер требовать итәчәк. До конца до победы. Хәзер яшьләр шундай. Әни дип хөрмәт итеп торучы юк. Ә әтисе белән алар икесе Әнисен мстить итеп яшәрләр дип уйлыйм мин, әгәр дә Уфага китсә. Җан тәмәсе белән күрше Чаллыда яшәве артык, наверное. Араларны өссен дисезмени?
Өссен, өмет юк бит инде бу балада. Бу рәхәтлеккә чыдый алмый торган бала бит инде. Бу аңа квартираны сатып, бөтен акчасын бирсә дә, яңадан шул квартиралы акчаны сораучы бала бу. Димәк, читтән генә күзәтсен. Аңлашылды. Тагын әйтер сүзләрегез калган икән, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, якын вакытыбыз калып бара, шалтырата аласыз. Монда инде безнең хәзер исәп тигезләшеп бара бугай, кемдер риза, кемдер инде балага каршы, кемдер анага каршы. Әлбәттә, гаеп ике якта да була. Бер сүзсез. Ләкин бу чиракта. Алло. Алло, хәерле кичләр. Хәерле кичләр булсын.
Лилия, әле генә әйткән ханымның сүзләрен мин дә
Чынлап та, бу ханым ул баланы югалткан инде хәзер. Шулай ук, квартирын бирсә дә, бирмәсә дә ул кызын югалткан. Лучше теге тыныс кына яшәсен инде. Бәлки кызның теге Уфадагы квартирның өлешен бүлеп бирсен дә, үз өлешен үзенә алсын. Бу ханыма ничек тә үз көнен үзе күрергә, картлыгын турында уйларга кирәк. Ул баланы югалткан инде, ул аны барыбер

Ул бала бит егерме сигезгә җиткән дидегез. Әйе, егерме тугыз тула инде. Ул күреп, күреп тора бит.
Анда без монда бу ханым сөйли дә бит инде. Ул күреп тора анда кемнең кем икәнен, нәрсә икәнен. Аның хакы юкмыни? Үскән, анысын күргән, монысын күргән. Кем әйтмешли, атасы бит эчмәгән, нитмәгән шикелле. Әйе. Анда кара, теге яктан да сорау, сорау, сорау алмыйбыз бит теге яктан. Менә аларда да бер әйтү сүз бардыр. Мм, гафу. Мм, аңлашылды. Шулай, шундыйрак фикерләр яңгырады. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, инде язмышлар ярында тапшыруына сездән дә хатлар көтеп калабыз. Кызыклы, гыйбрәтле, язмышлар хакында безгә хәбәр итегез. Э, килеп, күзгә күз карашып сөйләшә алабыз сез белән. Килегез безгә. Адресыбыз Яңа шәһәр 27-19, Чаллы телевидениесе Күңел радиосы э, бер бинада урнашкан. Я инде 548921 телефон аша шылтырата аласыз, яки инде хатлар язып җибәрә дә аласыз.

Э, кемнәр тыңлый алмыйча калган кабатлап тыңлау мөмкинлеге бар безнең сайтка кереп без инде аларны урнаштырачакбыз э, яңа чыгарылышларны алдагы атнада э, күңел радиосының махсус сайтына үз сайтына керәсез һәм язмышлар ярында тапшыруына кереп анда даталар буенча бүленгән тыңлап карау мөмкинлеге бар сүзебезне йомгаклап нәрсә әйтәбез балаларыбызның куанычын күреп аларның рәхәтен тоеп яши алсак иде

Бәхетле булчы бала
Аны хәзер барысы да ярата. Минем әни дә, хәтта әнинең әнисе, әби дә. Реклама. Күңел радиосында.
Нет предела совершенству. Атлетический клуб «Атлантик». Новый город, 3018.
Чолотова телерадиокомпаниясе мәдәният елы уңаеннан өр яңа проект елан итә. Татар шагыйрьләренең әсәрләрен сез, телевизор караучылар, безнең каналда ел дәвамында башкарачаксыз. Сәнгатьле итеп шигырь сөйләргә яратучыларны 21 апрель көнне көндезге сәгать 1 гә үзебезгә чакырабыз.

Җырлыйбыз да, уйныйбыз да.
Тагын ярты сәгать вакытыбыз бар, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Шушы ярты сәгать эчендә сезнең белән аралашу мизгелләре булачак. Җырлар сорау мөмкинлеге турдан тур эфирда. Моның өчен сезгә безнең без биргән сорауларга җавап бирергә кирәк була. Ә сораулар халык мәкаленнән гадәттәгечә. Сез инде хәтерлисездер, халык мәкале алына, аның бер яки бер ике сүзе төшеп кала. Сез шушы сүзләрне эзләп табып урынына куясыз да, э, халкыбызның ни кадәрле акыллы, шундый бит мәгънәле мәкальләрен табачаксыз алар бар да тормышчан. Ихтибар беренче сорау бездән. Менә нәрсәдер хакында сүз бара бу мәкалдә. Синдә чакта син аңа ия, ә синнән чыккач ул сиңа ия. Нәрсә ул? Илледер 89-21 халыкта шундый мәкаль бар. Син дә чакта, син аңа ия. Синнән чыккач инде ул сиңа ия. Ни турында сүз бара? Бик тә мәгънәле мәкалләрнең берсе һәм чыннан да өйрәтә ул безне. Әйтеп бетермим. Алло. Алло, исән. Исәнмесез. Сез турында түгел микән? Әлбәттә. Шулай итеп тутырып әйтегез әле мәкальне. Синдә чакта, синдә чакта син сүзгә ия. Синнән чыккач, сүз сиңа ия. Шулай бит? Кем буласыз? Илхамия булам. Илхамия?
Илхамия ханым, бик дөрес кычкырып сөйләшегез, әллә йоклыйлар монда өйдә? Әйе, балаларны йоклаткан. Ә, шуңа әкрен генә.
Алайса мондагылар да ишетми бит хәзер. Илхамия ханым дөрес җавап, чыннан да сүз дигән сүз иде. Таптык без аны бик тиз генә. Мәгънәсенә төшенәсез, әй бит. Әйе, әйе. Бик тә матур, бик тә мәгънәле мәкаләләрнең берсе. Ә инде хәзер җыр сорау мөмкинлеге бирәбез.
Зөфәр Хәйретдиновның Мин бәхетле син булганда дигән җыры тапшырылса, барлык радиотыңлаучыларга, сезгә, шундый мәгънәле уеннарыгызга, күңелгә үтеп керә торган матур сүзләрегезгә, сезгә дә шундый сәлам җыры булып яңгырасын. Амин, шулай булсын, Илһамия ханым. Алайса, тыныч кына радионы ачып, балалар йоклаганда бу җырны тыңлыйбыз инде, әйбит. Ярый? Ярый. Бәхетле итәрлек кешеләребез булсын янда. Мин бәхетле син булганда кабул итеп алыгыз.

Һава торышы. Һава торышы. Һава торышы.
Иртәгә 12 апрель көне Казанда яз һава көтелә. Көньяк-көнбатыштан секундына 3 метр тизлектә җил атмосфер басымы 768 мм. Температура төнлә 8 градус салкын, көндез 5 градус җылы булачак. Сарман, Мөслим, Азнакай, Минзәлә, Актанышта төнлә 5 градус салкын, көндез 4 градус җылы. Алабуга, Зәй, Түбән Кама, Менделеевский, Әгерҗе, Мамадышта төнлә һава температурасы 8 градуска төшә, ә көндез 3 градус җылы булачак. Районнарда явым-төшемнәр күзәтелми. аяз һава көтелә. Җирнең магнит кыры тыныч. Чыгарылышның спонсоры шәхси эшмәкәр Харисов все для бани кибетен тәкъдим итә. Җылысы белән назлы юл, җиңел пары сихәтле, дәвалый үзгә хавасы, чабынулар рәхәтле. Ашыгыгыз, сихри мичләр бездән сатып алыгыз, бәхетләрдә коеныгыз, ямьле булсын ялыгыз. Сёдля Бани кибете 31 28 58 67 дә 79. Күңел радиосы.
Кичке уеныбызны дәвам итәбез. Сезнең белән аралашу мизгелләре һәм халык мәкаленнән чираттагы сорау. Башта бер өлешен генә төшереп калдырыйм дигән идем. Бик тиз беләсез, ике өлешне төшереп калдырып карыйм әле. Ишеткәнегез бар микән шундый мәкальне? Э, халыкта менә шундый мәкаль яшәп килә. Нәрсә белән нәрсәгә Аллаһ гел юн бирә? Кешегә кайсы вакытта Аллаһ һәрвакыт юн бирә? Нәрсә белән нәрсәгә дип әйткән аны халкыбыз. Әйдәгез, фикер йөртәбез һәм шалтыратыгыз 548921. Нәрсә белән нәрсәгә Аллаһ һәр вакыт юн бирә? Кешегә. Алло. Алло, исәнмесез. Исәннәрмесез.
А.
Алла яхшы белән яманга. Юк, юк.
Кешегә нәрсә эшләү өчен һәр вакыт ярдәм итә? Уйлыйбыз, нәрсә белән нәрсәгә Аллаһ гел юн бирә. Юн бирә, димәк, ярдәм итә дигән сүз, шулай бит? Аңлагансыздыр.
Алло. Алло. Әйе. Исәнмесез.
Исәнмесез.
Җан биргәнгә җун бирә. Җан биргәнгә юн бирә дисез, әйме? Юк. Тагын. Нәрсә белән нәрсәгә? Менә ике эшне башкаруга Аллаһ һәрвакыт юн бирә ди халык. Ике эшне башкаруга. Зур эшләр бу, әлбәттә. Э, монда бу сүзләрнең тамырлары бүрук. Алло? Аллаһым өйләнергә, йорт салырга ярдәм бир. Менә, менә бит олы кеше белә, шулай бит. Кем буласыз? Эх, исемне дә әйткән булсагыз, ни була иде инде. Шалтыратыгыз әле безгә кабаттан. Ни өчен телефонны ташладыгыз? Сөйләшеп бетереп булмады бит сезнең белән. Җир сорау мөмкинлеге бар иде. Димәк, шул микән безнең шушы радио тыңлаучыбыз микән бу? Әллә юк та инде алу? Юк, ул булмады. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, шалтыратасыз икән, җавапны әйтәсез икән, телефонны шундук ташлыйсы түгел. Үзегезнең инде җырлар тыңлыйсыгыз килә торгандыр бәлки. Ләкин булмады андый мөмкинлек. Радио тыңлаучыбызның әллә инде шул телефоны төшеп китте кулыннан, әллә инде аңлап җиткермәде. Дөрес җавапны әйтте ул безгә. Өй салу белән өйләнүгә Аллаһ гел юн бирә. Халыкта менә шундый мәкаль яши. Э, бу чиракта кемгә җыр бүләк итәргә? Әйдәгез, кем беренче шалтырата, шуңа җыр бүләк итәбез. Тиз генә җыябыз 5489 21. Хәерле кич. Исәнмесез? Менә сез беренче булдыгыз. Әйе. Мин исә калмадым гына, мин дә әйтәбер. Белә идегез әллә? Белә идегез.
Кем буласыз? Иректаңнан Сания апа. Ага, Сания апа. Сездә дә йоклыйлар мәллә? Юк, йокламыйлар.
Бөтен кеше әкрен сөйләшә бүген, мин бер үзем кычкырып утырам шикелле. Юк, йокламыйлар. Рәхәтләнеп сөйләшегез. Әйе, Сания апа, тыңлыйбыз сезне. Әйтер сүзләрегез бардыр, җыр сорасагыз була.
Хәзерге вакытта кемнәр радио тыңлап утыралар, уенда катнашалар. Менә бу сорауның җавап бирүчесенә иң беренче сәлам. Исемен әйтмичә телефонны куйды бит. Әйе, әйе. Шулай ук сезгә бик күп сәлам, туганнарга, авылдашларга. Нәфтатның берәр матур җырын куегыз инде үзегез. Кайсысын куеп, моңлы булсынмы, дәртле булсынмы? Дәртле булса да ярай, моңлы булса да ярай, нинди булса да ярый. Нинди булса да ярый, нәфкать кенә булсын. Нәфкать кенә булсын, әйе. Ярый, булачак сезнең өчен Нәфкать Нигъмәтуллин. Рәхмәт.
Саубуллашабыз сезнең белән. Э, шулай итеп, халыкта шундый мәкаль яшәп килә.

кичке уеныбыздың ахырына якынлашып килә э, соңгы сорауны яңгыратырбыз өйләнү турында сүз чыккач шул өлкәдән тагын бер сорау биргә әле әйтеп үткәнебезчә халыкта э, өй салу белән өйләнүгә алла һәрчак юнь бирә диелгән мәкаль бар Ә хәзер бу мәкалне инде безнең эфирда яңгыраткан бар иде. Буны сорау итеп биргән бар иде. Сез аңа җавап тапкан идегез. Инде безнең вакыт таз гына калып бара. Шуңа күрә исегездә калды микән? Сорау бирәбез. Игътибар. Ат алсаң, арба кирәк. Шулай бит? Ат аласың икән, чанасы һәм арбасы кирәк. Ә хатын алсаң нәрсә кирәк? Димәк, өйләнергә Аллаһ юн бирә дидек. Җавап килер микән? Исләрендә калды микән тыңлаучыларыбызның? Шалтыратучы бар безгә. Хәерле кич. Исәнмесез. Хат Ат алсаң, бар да кирәк, хат, э, ат алсаң, арба кирәк, хатын алсаң, бар да кирәк. Менә ичмаса.
Әфәрин. Кем буласыз?
Резина апагыз. Резина апа, җавабыгыз дөрес. Чыннан да халыкта шундый матур мәкаль бар. Ат алсаң арба гына кирәк, ә хатын алсаң әлбәттә бар да бар да кирәк. Резина апа, сез сораган җыр белән музыкаль сәгатенә дәвам итәбез. Нинди җыр булачак? Эльмира Хамматованың Гомер йомгагы. Эльмира Хамматова. Гомер йомгагы. Әйе. Ага, сәламнәрегез кемнәргә? Сәламнәр инде күңел радиосын кемнәр тыңлый? Бар, барлык кешегә дә. Угу.
Гомер йомгагы Илмира Хамматова да юк анда җыр. Бу тәңгеше белән бутамыйсызмы?
Гомер йомгагы түгелме соң инде?

Юк әле юк. Ярый.
Саубуллашабыз. Инде э, соралган җыр Эльмира Хамматова булачак музыкаль сәгатебез дәвамында. Э, халыкта шундый мәкаль бар, ат алсаң арба кирәк, атны алсаң бар да кирәк. Дөрес җавапны инде безнең өлкәннәр бик тиз шалтыратып җиткерделәр.